की कही आब जे छै से जन लए जाइ छियै आइ काल्हि जन नहि भेटै छै अपना मन दब छै आ बाजबै जे धान कमबै लए छै तऽ धान कमबै लए ईसभ जा नहि देतै हमरा असकरे बुढ़िया की करतै पुतोहुओके बच्चा छोट छै

आ दू दिन लगा टोल पर गेलिए जॉन ए, जॉन नहीं भेटै अते मन खराब यहाँ जब चौक पर घूमे ला घूमे ले नहीं चौक पर अखनी के सब जॉन मजदूर जमा है छै तऽ ओहिठिना भेंट घाट भए जेतै ने तऽ कहबे हो बिहान जे छै से धान कमा दिया ए जॉन करल जाइ छियै तै खातिर। छियै ने हाँ। तऽ पैदल ना जा मोटरसाइकिल ले लिया तब जॉन कए ले हे तऽ हमे जाइ छियै भेटतै लिअ। तऽ कए लेबै हेतै हेतै तोरा सबके जे छै से अपन अङ्गना घरके जे काम छै से कर

आ घरमे बाजि दै छियै तऽ बुढ़िया तऽ बुढ़िया पुतोह तऽ लड़ाइए उठा देतै जे मोन खराब छै बाबूके तब जाइ छै धान कमबै लए ओहि खातिर कहि देलियै चौकपर जाइ छियै हम जानके जोगाड़ करै लए आ कनिया रहि गेल छै कमाइए लै छियै उएह ठीक गुच्ची गुच्ची हमर गुड़िया रानी हमर परी रानी परी हमर परी गई जल्दी जल्दी जवान हो ना गई बड़का हो ना बेटी आय कहीं कहिया तो तोरा हम कोरा में लेबो आय कहिया तो कोरा लेबो मम्मी का काम कहिया कर देबी आय बेटी गो बाबू गो बेटी के सुख तो ककरो नसीब वाली सब कहे छे हमरा भेले गो हमर बेटी भेले हमर फूल कुमारी भेले लटके आय हमरा की कहै छी कथी करिया बाबू नहि यऽ बुझलियै हूँ एकरा बौआ के लए लिअ हूँ आ छोटका अपन ब- पता के लै छियै हाँ। आ की कहै छै चलू ओहिठिना बौआ के खेलेतै हूँ। आ दुनू सास पुतोता मार मार के कनि धान कमा लेबै एहे तऽ चलू ने मैया चलू। गुनेर लए कऽ चलू की हे गोनेर की करबै चलू दुनू टा के बैठा देबै

चल रे मैया हाँ। उजो के संग के लिए चलू भैया करे भैया की करबै मोन तऽ दब भए गेल छै लेकिन आ धियापुताके कहबै तऽ धियापुता तऽ करै नहि देतै आ जन ताकय जाइ छियै तऽ जन भेटै नहि छै आ एहन उपजाल धान केना कऽ छोड़ि देबै देखल नहि जाइ छै आ पुतोहके जे छै से आब छोट बच्चा छै ओकरो नहि कहै लए मिलै छै असगर बुढ़िया मोरिये मैया गौ बाबू

बाबूजी गाय बाबू गाय बाबू ए हमरा अहाँ कहलिए हमे जाइ छियै बाजार चौक पर। धान मत अपना आ एते दवा खाइत खाइत मरे छियै आ एते जे धान कमबै छियै ए। से एहन कहिया से भए गेलियै हमहूँ एलियै बाबू गे बाबू कोई दिन लग चल पर गेलिए जल नहीं कोई गछल आ धान एते मेहनत से जे छै से खेती लगत दए के जे छै से केने छियै मार बहुते छै बाबू अथी गो बाबू गो देखी तो मैया आब ई खर जे देखै छियै धान में हमर तऽ कलेजा कटै छै तऽ के कर ने कलेजा कटै छै अहें टा के कटै छै जे हमरो आर के कटै बाबू ई गलत बात छै आ बीमार छियै खेत में किया एलियै अहाँ आ झूठ बोलै छियै अहाँ के आबै ल अहाँ हम झूठ बोलै लागली बाबू आब सुनो ने बात बुझह ने मर मैया तऽ कहै छला तऽ कहै छली बाजार गेलखिन हमरो कहल के बाजार जाय हाँ छी कहलिए बाजार गेलिए चौक पर हेबा देखो गाड़ी लगा देने छियै एहिठिना चौक पर गेलिए तऽ कहलकै हो

तऽ हम सोचलियै जे कनिए छै एतेक कमाइयो दै छियै तऽ हमर बुढ़िया पुतोह तऽ नहि देखतै तऽ तोरा और के एना कतऽ आयल हँ हम सब मैया कहबै बाबू जे अहाँ सोच के एलियै ना हाँ वएह हमहूँ सब सोच के एलियै ओने चलू ना बाबू ना मन बहुते घास एना छै। सुना ने हाँ हमे तऽ बुझलियै जे कमबै छलियै कमेबे करै छियै लेकिन तोहें ई बच्चा लए कऽ हाँ तोहें नहि कमबऽ धान हैया बुढ़िया बरू कमे अच्छा सुनू ने हम बच्चा लए कऽ नहि कमेबै बच्चाके लए कऽ अहाँ जाउ बाहर जाउ अहाँके नहि कमबै देब हम बुढ़िया कमबै छियै घर जेबै चलू लियौ फेकू ओना लिअ लाबू पोती या लिअ। तऽ। लिअ पोती लिअ पोती के लिया जाओ बाप रे बाप हम दोनों रौरा भाई हाथ खाए वाला पोछल तऽ आदमी। हमर पोती लेढ़ जेतै ए, हम बाहर लेर जेतै अपना दवाइ खाइ छै तऽ अहाँ नहि लेराइ छी पोती लेर जेतै दबाइ खाइ छियै

बेटा खातिर पुतोह खातिर हे पोता बुढ़िया खातिर। हमर पोता पोतिया बेटा बेटी नहीं करो एठमा चलुआ ना अपना बिछू गलती मानबे कर लोग के कहै छै बिछनिया किछ हमरा नहीं बनै छै खातिर की करता की करतै अपना गलती मानू ने पहिले जब ओ बुढ़वा दवाई खाइ छै कतबो एकरा कहबै तऽ बाते ने बुझैत रहतै

ताहि दुआरे नहि आबे दै छियै अहीं के कारण आबैया बाबू किया खाइया हमरा कथी बाबू कहलकै कारण जान एतै? लगा लेबै तऽ अहाँ की कहै छी नहि जान नहि लगा लेबै अपने कर लेबै अपने तऽ कुछ हाइ छै हाइ ने तोरे चलतबे नहि करे दै छौ हम बुढ़वा आब की जौन। करै छियै खेत मे दस मन के बचत करे छौ बुढ़वा जे जान ले जेतै दस मन तऽ दस मन रहतै तऽ हमर बेटा पुतोह खेतै पोता पोती ए, पोता पोती तोर खेतै खातिर अपना देह तो काम चलबे ना करे छै हमरा बाबू तो खातिर बार बार ना। कहै छै बाबू बार बार कहै छथिन बाबूजी हम जान लगेबै चाचा जान लगेबै एके दिनमे भए जेतै अहाँ की कहै छै नहि जान नहि लगा हम करबै हम आ हैया है ना कुछो तऽ बेचारा बाबू किया बाबू नहि हेतै बेचारा से? बूढ़ पुरान आदमी के आबे पड़ै दवाइ खाइ छै से आबे पड़लै बुढ़वा के अब हम जाबो ने देबो जहिया कहियो धाम तोरा भए जेतै। जाबो। हम ओ बूढ़ छै हमे कथी जवान छै हम बूढ़ नहि छियै नहीं हाँ? अहाँ में बाबू में बहुत जमीन आसमान के अंतर ये बाबू के दमा बीमारी छै बाबू दस ठा- दस रंग के दवाई खाई छै अहाँ कोन दवाई खाई छियै हमे नहि खाइ छियै तऽ हमर देहो निरोगो छै तऽ घरो खटि लै छियै बाहरो खटि लै छियै धियो पुतो के हाँ एक तऽ फेर घंटा राखि लै अपना में छियै बाबूजी के संग केना मेल कर हाँ? ले छियै तऽ बाप रे बाप बाबू के निक रखने ना मैया

कामदार आदमी केना बीमार भए गेलै ओ तऽ खेत एलियै तब ने देखै छियै चौबीस घंटा ई बुढ़िया बाबू के कपार पर टेंशन देने रही हम ही देने रहे छियै टेंशन बीमार बाबू के दिमाग काम नहीं करते की करी नहीं करी हम रस से बाजै छी तो होश से बाज नहीं बाज तो बेहोश के देबो तोरा हम हम तो छड़िए देब बेहोश के देबो हम बेहोश के देबो के दे छियै त एकरा गाल फड़े ले ले करबो ले तक

मानी तो को आगे पोजी या के बुढ़िया हमरा त ई जान हाय, मार हाय। देलकै या हल्ला देखो तो बच्चा के कान सबका देखो। बुढ़िया जान मारे हां छै। तोहा त महा बदमाश आदमी का की कह। बक हम देखै छियै नीक करत हमर पुतौह केना करै छै नहि करबै हैया हम जाइ छियै देखियो हैया हम्म, हम कोन पढ़ल रहबै एहिठमा हमहूँ तऽ जाइ छियै एतऽ से सब चलि जेतै हम एहिठमा रहबै देखै छियै अहाँ सब नीक बात कहै छै भरि दे लागै छै बीमार बुढ़ बुढ़ाके सता सता कऽ जान राखबै जान राखबै का बाबूजी कहिया से कहै छथिन आ ई बुढ़िया ला के राखे ने दै छै ई कि द- दस दस कट्ठा खेत चास कर करके सकते बुढ़िया हड्डी में दम ने आ फुर फुर फुर फुर करैत रहै छै बिरनी जकाँ